Беренче чиратта бик зур рәхмәт сезгә, менә бу чараны оештыру шәхсән сезнең күрсәтмәгез буенча башкарылды дип беләм, сезнең теләгегез буенча. Зур рәхмәт безнең бәйгебезгә шундый игътибар биргән өчен, гомумән безнең газетага булган игътибарыгыз өчен. Без аны тоябыз, һәрвакыт тоеп яшибез. Һәм бу әлбәттә гаҗәп тә түгел, чөнки Актаныш һәрвакыт үзенең мәдәнияте, иҗади кешеләре белән алда тотты, дан күрсәт, үрнәк күрсәтте, авыл хуҗалыгы тармагында да, мәдәнияттә дә. Бу Минем туган авыл бәйгесе безнең газетаның, мөгаен, иң матур бәйгеләренең берсе булгандыр. Без аны ярты елга гына дип башласак та, ул менә шушы коронавирус килеп чыгу сәбәпле бер ел дәвам итте. Бер ел дәвамында әлеге конкурска 200 дән артык язма килде. Ул әле без, без аны хәзер дә, хәзер дә чыгарып бетерә алмыйбыз ул язмаларны, әле дәвам итә. Ә иң актив катнашучы район, әлбәттә, Актаныш булды. Һәм бердәнбер район Кайдан безнең ике җиңүче билгеләнде. Без ничек кенә кырыс, жюриебыз бик кырыс булды. Әмма менә шушы ике язмага килгәндә, бездә бернинди дә шик тумады кемнең җиңүче булуында, чөнки алар чынлап та бик лаеклы язмалар. Әлбәттә, Ватаным Татарстан газетасының мондый бәйгегә алынуы тикмәгә түгел. Безнең газета өчен авыл темасы ул һәрвакыт беренче урында булган һәм булачак тема. Биш номинациядә җиңүчеләрне бүләкләдек. Безнең теләгебез буенча без инде җиңүче районга килеп бәйрәм оештырырга тиеш идек, һәр авылга барып, җиңүче чыккан авылга, әмма ләкин менә бу вәзгыять белән безнең бөтен теләкләребез чынга ашып бетмәде. Шулай да һәр һәрбер җиңүче авыл турында һәм автор турында без аерым язмалар урнаштырып барырга тырыштык. Моннан да шулай ук булачак. Безгә бәйрәмне сез үзегез оештырдыгыз. Чуракай авылында ансы өчен аерым рәхмәт. Менә биш номинациядән торды әлеге бәйгебез. Аның бик номатур номинациясе Игелекле авылдашым булды. Бүген авылларны, төрле хәлдәге авыллар бар. Без дә республика буенча күп йөрибез, төрле авылларны күрергә туры килә. Һәм баргач, Бик күп җирләрдә үзләр, шушы авылдан чыккан кешеләр үзләренең авылларына нык ярдәм итә һәм шундый кешеләр белән без горурланабыз. Әлеге безнең шушы номинациядә чыккан язмалар да башка районнарга да, башка халыкка да үрнәк күрсәткәндер дип уйлыйбыз. Менә шулай үзеңнең авылыңны күтәрергә, үзеңнең авылдашларыңа ярдәм итегә, аның киләчәген озайтырга, тормышын матурайтырга, ярдәм итә торган шундый кешеләр, алар һәрвакыт үрнәк булдылар. Менә мин монда килгәч, әле без чәй эчкәндә Вәсим абыйны тыңлап тордым, үзенең авылы турында сөйләгәнне һәм кешеләр белән аралашканны, шул хәтле сокландыра, сокландыра торган кеше үзенең авылын шул хәтле яратуны. Юкка гына менә безнең язмада да шундый сүзләр бар. Авылны ни өчен менә, кеше ничек барысына да өлгерә, дигән сорауга Татарстан Республикасының Фидакарь хезмәте өчен медале иясе Вәсил Хуҗаҗан улының тыйнак кына бер-ике җөмлә белән биргән җавабын сезгә дә җиткерәм, дип яза безнең автор Рамил әфәнде, Беренчедән, күңел түреңдә туган ягыңа, туган җиреңә, аның кешеләренә карата ихлас мәхәббәт булырга тиеш. Икенчедән, кешеләрне сөендерүдән ләззәт табам, дип җавап биргән Вәсим абый. Һәм бу чынлап та менә аның бөтен бөтен тормышы, бөтен булмышы шундадыр һәм. Тагын бер җөмлә безнең игътибарны шулхәтле җәлеп итте, Бәхетне кеше үзе ясый. Вәсим Хуҗаҗан улы бу бәхеттән авылдашларына да, хезмәттәшләренә дә, гаиләсенә дә өлеш чыгарды. Без бүген үзебез дә тагын бер тапкыр шаһит булдык, мәктәп, кечкенә мәктәп балаларына хәтле шундый фәнни хезмәтләр башкарган әлеге безнең героебыз турында, чынлап та, үзеңнең авылдашларың алдында да дан казанудан да зуррак бәхет бар микән? Без Чын күңелдән әлеге язманың героен да тәбрик итәбез һәм әлеге язманың авторын да сәхнәгә чакырабыз. Бу минем туган авыл республика бәйгесенең Игелекле авылдашым номинациясе җиңүчесе Рамил Сәлахов Илнең терәге ир-егеттә дигән язмасы өчен Безнең диплом һәм 20 мең сумлык премиягә сертификат белән бүләкләнә. Бик нык сокландырды. Безнең бәйгенең иң төп номинацияләренең берсе Җир кешесе дип атала. Гомерен авыл белән бәйләгән, җир белән бәйләгән, җир хезмәте белән бәйләгән кешеләр турында иде ул безнең язмабыз. Аның аның җиңүчесе Венера ханым Сабитова. Бик соклангыч язма. Шул хәтле күңелгә үтеп керде. Күз яшьләре белән укыдык без аны. Шул хәтле ихлас язылган, җылы язылган. Гомер буе фермада сыер савучы булып эшләгән апа, Бу һөнәрне сайлавыма һич тә үкенмим. Әйтерсең лә, иртәнге савымга төшкәндә ерактан күренеп торган ферма утлары минем өчен киләчәк тормышымның якты маягына әверелделәр, дип яза. Әйе, бөтен булмышым һәм тормышым белән мин шушы туган җиргә береккән гади авыл баласы, шушы авылны үлеп яраткан хыялый һәм самими бер кыз идем мин. Безнең бүген журналистлар иртән-иртүк Венера ханымның гаиләсендә кунакта булдылар һәм бер, тагын бер тапкыр сокланып кайттылар аңа. Һәм мин менә шушы соклану һәм горурлану хисе белән, безнең арабызда шундый кешеләр булу белән, булганга горурлану хисе белән аны сәхнәгә чакырам. Венера ханым, рәхим итегез! Бу минем, бу минем туган авыл республика бәйгесенең Җир кешесе номинациясендә беренче урын алган, кайтыгыз торналар язмасы белән беренче урынны алган Венера Сабитова безнең диплом һәм 50 мең сумлык премиягә сертификат белән бүләкләде.
Сүзем бик зур итүгә рәхмәт. Чыннан да, авылда калдым. Минем язмышым барсы да инде тормыш мәктәбе булды. Белем юк минем бүгенге көндә рәхәтләнеп, авылда калганыма горурланып, һәрбер очраган кешегә сөенеп, начарлык эшләгән булып миңа яхшылык эшләп эшләгәннәр һәрберсеннән дә үземнең тормыш юлыма мәктәп дәресе итеп кабул итеп алып, бүгенге көндә рәхәтләнеп яшәп ятам. Мин үзебезнең авылым белән горурланам, районым белән горурланам. Бер грамм да үкенгәнем булмады авылда калганыма. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Сезгә Алланың рәхмәте яусын. Чын күңелемнән төннәр төн утырып болай гына язган язма бу ел минем. Мондый зур бүләк алырмын дип даже башыма да килмәде инде. Алланың рәхмәте яусын. Сезгә эшегездә зур уңышлар һәм бездән кечкенә генә Актаныш күчтәнәче чәкчәк бүләк итәм әле мин сезгә.